Helo pawb a croeso nôl i tutorial Scratch Technocamps ac yn y fideo yma ni'n mynd i fod yn edrych ar y flogiau cymhleth o fewn y categori symudiad. Felly y blociau ar ôl y pwyntio tuag at. So dechrau gyda y newid X gan. Ok, fi'n mynd i gosod scratch nôl yn y canol. A gadewch i ni weld. Felly, y bloc gyntaf sydd gen ni yw newid x gan. Mae hyn mynd i newid y cyfysuren x scratch, so dylai fe symud ar draws y sgrin. Dyna ni, mae wedi symud i 10, 20, 30, 40, 50 ac yn y blaen. Cofio, ni'n gallu rhoi cyfesurennau negatif mewn fan hyn, so fi'n gallu newid x gan minus 10, a symud Scratch yn ôl i'r ganol. Nawr, pob tro fi'n clicio fflag werdd, mae Scratch yn newid eu cyfesuren gan rhyw rhif. Mae hyn yn wahanol i gosod x i. Felly, fi'n gallu gosod gwerth x i fod yn deg. Um, na, ah, sorry, i fod yn 100, byddwn ni'n dweud. Os fi'n gosod x i fod yn 100, bydd Scratch yn symud draw fan hyn i gwerth x yw 100. Dyna ni. Os fi'n clicio tro ar ôl tro nawr, dydy Scratch ddim yn symud. Oherwydd nad ydw i yn newid y werth o x, Dwi'n gosod gwerth X. Mae'n gosod ac mae'n aros yn y lleoliad yna. Nawr, dwi'n gallu, wrth gwrs, gosod X i 100 ac wedyn newid X gan minus 50, a dyle Scratch symud i fan hyn, i gwerth 50X, 100 minus 50 yw 50. A dyna ni, pob dro fi'n clicio'r fflag werdd, mae Scratch yn benni lan ar 50. Hedd mae'n newid, mae'n mae gael ei gosod draw fan hyn, a mae'n symud draw fan hyn. Hawdd. Nawr, yn yr un modd, mae gen i y blociau gosod a newid X, mae yna blociau gosod a newid Y. So dwi'n gallu newid gwerth Y gan deg, a bydd Scratch yn symud lan y sgrin. deg cam ar y tro. Os fi'n newid y gan minus 100, dyle Scratch symud nôl i 0. A dyna ni, 0 y. Byddai'n newid x gan minus 50, a fi Scratch yn symud nôl i canol y sgrin. So mae rhain yn defnyddiol oherwydd ni'n gallu gosod y cyfersynennau ar wahân. I dangos hyn, falle byddai'n mynd i, um, ble dylai fi mynd, 100 100 i ddechrau. So bydd Scratch yn dechrau draw ar 100 100. Ac wedyn, yn lle gorfod newid y dau rhif pob tro, gan defnyddio bloc aros i gweld beth sy'n digwydd. Dwi'n mynd i gosod scratch fan hyn, a dwi'n mynd i newid gwerth y gan minus 100. So bydd scratch yn symud lawr i fan hyn. Wedyn, byddai'n uh, newid gwerth x, sorry, ar ôl aros, aros, newid gwerth x gan gan um, minus 100. Ww. Na, gan minus 200 falle. So dyle Scratch dechrau fan hyn, symud fan hyn, symud draw i fan hyn. Nesa, dwi'n gallu gosod gwerth x i fod yn 0 a gosod gwerth y i fod yn 0. So mae Scratch yn symud nôl i'r canol. Dewch i ni weld. Dechrau fan hyn, symud lawr, symud draw fan hyn, a gosod yn y canol ar y diwedd. So yn lle newid y dau cyfysur, cyfysuren ar unwaith, dwi'n gallu newid nhw un ar y tro. Mae hwnna'n gallu fod yn defnyddiol iawn i ni. Okay, y bloc nesaf yw os ar ymyl bowndio. Mae hyn yn meddwl bydd Scratch yn bwngtio off cornel y sgrin. Off ymyl y sgrin, sori. Mae hyn yn gallu fod yn defnyddiol, oherwydd, gadewch i ni weld, os fi jyst yn gosod Scratch nôl i 0, 0, ac fel yn y fideo diwetha, dwi'n mynd i jyst am byth symud deg cam. Mae Scratch yn symud i'r ochr a mae'n cael ei stuck just off y ochr fan hyn. Mae ddim yn ddiddorol iawn. Falle os chi eisiau cymeriad o fewn y sgrin ar pob adeg, rydych chi eisiau Scratch i bowndio wrth ymyl y sgrin. So, gan gosod Scratch yn nôl ar y ddechrau i 00, wedyn am byth bydd yn symud deg cam ac os mae'n ar y ymyl, bydd e'n bowndio. A dyna ni. Mae Scratch yn bownsio o un ochr y sgrin i'r llall. Nawr, un peth i meddwl amdano gyda hyn. Os fi'n cael Scratch i pwyntio mewn rhyw gyfeiriad, falle rhyw, rhyw gyfeiriad od, um, 75 gradd, okay? dim quite 90, so mae jyst yn mynd lan tyme bach. Dwi'n mynd lan fan hyn. Wedyn wrth i Scratch bowndio, mae'n neud e ar ongl. So mae jyst yn symud o gwmpas y sgrin mewn rhyw patrwm random, rhyw patrwm ar hap am byth. Oce. Okay. So bydd e ddim mor o reidrwydd yn bwnsio nôl a mlaen. ond bloc defnyddiol iawn i cadw cymeriad yn y sgrin ei hun. Ok, y bloc nesa yw gosod steil cylchdroi. Nawr, fi'n mynd i gosod Scratch nôl i 90 gradd. A hefyd, nôl i canol y, y sgrin. Nawr, cofio y ffordd mae Scratch yn troi o gwmpas. Okay, os fi'n troi hyn, mae Scratch yn cilch droi gyd o'r ffordd o gwmpas fel hyn. Nawr, mynd nôl i 90. Os fi'n gosod y steil cilch droi i chwyth dde, a dweud wrth Scratchy troi 15 gradd. Wedyn, mae dim byd yn digwydd. Ond, os ni'n edrych lawr fan hyn, mae Scratch wedi troi o gwmpas. Dydy e ddim yn pwyntio 90 gradd rhagor. Pob tro ni'n clicio fe, mae Scratch yn troi tyme bach fwy. So beth sy'n digwydd fan hyn? wel, dewch i ni gosod scratch nôl i 90 gradd. A dwi'n mynd i dweud o scratch i troi 180 gradd. Ww. Na, beth yw'n digwydd fyna? 180 gradd. Dweud o scratch i troi. A mae scratch yn flipo i pwyntio yn y cyfeiriad gyferbyn. OK, beth os fi'n troi unrhyw beth arall? O, dyna ni. Wrth i ni just troesi y pwynt yma, troesi a hanner ffordd, mae Scratch yn fflipio o un gyfeiriad i'r llall. So, mae Scratch yn troi o gwmpas, ond bydd y cymeriad ddim ond yn gallu pwyntio naill ai i'r chwyth neu i'r dde. Chi'n gallu gweld mae'r opsiynau hyn a'r gweilod fan hyn. Troi o gwmpas, troi y chwyth dde, neu ddim troi o gwbl. Okay, ni'n gallu testo hyn fan hyn, troi o amgylch, Dyna ni, nawr mae Scratch yn cylchdroi pan pan ffordd ni eisiau fe. Os fi'n newid hyn nôl i dweud 5 gradd. Dyna ni, Scratch yn cylchdroi o amgylch. Scratch yn cylchdroi i'r chwyth neu y dde. Neu peidio troi. Fi'n troi fe o gwmpas, mae Scratch byth yn troi o gwmpas. So pam ydy hyn yn defnyddiol? Wel, falle nad ydych chi eisiau eich cymeriad i troi o gwmpas. Okay? Am rhai pethau, mae'n gallu fod yn eitha od os mae'r cymeriad yn cylchdroi fel hyn pob tro. Dyn ni ddim o reidrwydd eisiau yna ddigwydd. Ond, gadewch i ni dweud fod uh, mae Scratch ddim ond yn troi'r chwyth i dde, ond mae'n mynd i troi um, 75 gradd ar y tro. A dwi eisiau fe symud ymlaen ar ôl troi. Wedyn, nawr os fi'n dweud o Scratch i troi, o, gadewch ni newid hyn lan i uh, can, 100 cam falle. Mae'n nôl i 75. O, O, beth sy'n digwydd? Mae'r so, mae laptop fi bod yn bach yn odd ar y funud. Oce, okay. a fi'n mynd i dweud o Scratch yn mynd nôl i 0. 0, right. Nawr, os fi'n dweud o Scratch, ddim ond i celtroi i'r chwythu dde, ond troi 75 gradd a symud 100 cam, Mae Scratch dal yn symud ar ongl. Mae fe ddim ond, mae fe ddim jyst yn symud i'r chwith neu i'r dde. Dyna jyst beth sy'n digwydd i'r cymeriad ei hun, ond mae dal yn gallu symud ar ongl o'na. Os fi'n dweud wrtho fe peidio troi, Bydd e byth yn troi fel cymeriad, ond mae dal yn symud ar ongl. Neu os fi'n cael rhai troi o amgylch, nawr mae'n cylch droi o amgylch wrth i fe symud, ond mae dal yn symud ar y ongl yna. So mae'n bloc defnyddiol iawn i rhwystro y ffordd mae'r cymeriad yn symud. Y tri bloc ola te yw y safle X, safle Y a cyfeiriad. Nawr, beth ydy rhain yn neud? Mae nhw ddim yn blocs yn yr un ffordd. Fi methu clicio nhw mewn. Ond maen nhw'n neud rhywbeth.

So rhain ydy'r mesur o'r rhifau fan hyn, sy'n meddwl ni'n gallu mynd ac ôl y cyf, uh, cyfersyrannau a cyfeiriad Scratch a defnyddio nhw o fewn y cod. Falle dwi eisiau gosod y uh, lleoliad y Scratch i fod yr un peth as lleoliad X. So ar fan hyn mae x yn 22, mae y yn 157. Os fi'n chwarae hyn, dyna ni, mae y wedi newid i 22 yr un peth ag x. Falle, dwi eisiau scratch i llithro am un eiliad i y cyfesaronau o y cyfeiriad, sef 75, 75. Gadewch ni weld. Dyna ni, mae Scratch wedi symud i 75, 75. So ni'n gallu defnyddio y rhifau fan hyn o fewn ein cod. Mae'n gallu fod yn defnyddiol iawn. Nawr, ni hefyd, just fel y newid arna ni, yn gallu dangos y rhifau yma ar y sgrin gyda'r tick box. So ni'n gallu wastad gweld pa gyfeiriad mae Scratch yn pwyntio. Ok, wel dyna diwedd o'r blociau symudiad o fewn Scratch. Gobeithio roedd i pawb wedi ffindo hyn yn defnyddiol iawn, a byddai'n gweld chi yn y fideo nesa. Diolch yn fawr pawb.